Анатолий Васильевич бүгүҥҥү кэпсэтиигэ үс долгутар ыйытыкка болҕомтон туһаайым. Ол курдук аан бастакыта аан дойдуга ааҥнаан турар алдьархайга, быһылааҥҥа упсан санкция биллэриллэн эрэр. Маны хаһыан үрдээһинэ даҕаны биир улууспутугар ас хааччыллыытайын хайда быһаарыллан турар туоллунан төһө бэлэммитий? Так бастатан туран бу быһылаантан сылтаан бу аанан хаччыллыыны төһө хаалбытын барытын учуоттуурта сылтан дьаһал таһардым. Бу дьаһалга бу экономическай улууспа үлэһиттэрэ уонна биһиги улууспутугар аанан үөлүнэн хааччыйар улахан тэрилтэлэрбит киирдилэр. Таҕын оттон биһиги бу экономистэрбит ааҕыларынан биһиги үс ыйга Хунтаар луга аһынан-үөлүнэн хааччыллан олорор. Таах онуттан дьэ дьон-сэргэ улаханнык долгуйан, сыаны үрдүө диэн бу сорох маҕаһыыннартан бурдугу уонна саахары хамаҕа тыгыллылар. Онуттан дьон-сэргэ улаханнык долгуйан бу хаахар бүттэ, бурдук бүттэ диэн этиилэрэ киирдэ. Так итиннэ хоруйдуур буоллахха бу Татьяна уонна Корона маҕаһыыннарыгар бурдук уонна сахар баар. Уонна биир эмиэ аһынан-үөлүнэн дьоммут ньэргэбитин хааччан олорор Гуляев Сергей кини тэрилтэтигэр бу сахар уонна бурдук кэлэн иһэр. Так уоннаттан бу улахан тэрилтэлэрбит этэллэринэн кинилэр бу суол сабыллырдылар бу продукталарын хакаштан олороллор. Так ону таһынан биһиги бу

Онтон Сунтаарбыт лугугар дьиэ кэргэн сыла биллэринэ. Маныаха биһиги улууспутугар бу хамсааһыннан туоллар көһөтөллөрү хайдах проектар баалларый? Тоде биһиги Ил Дархаммыт быйылгы сылы ийэ сылын биллэрдэ. Биһиги улууспутугар дьиэ кэргэн сылын биллэрдибит. Тонуттан бастатырын бу икки сыллар дьүөрэлэһэллэрэ биһиги үлэбит яр олус үчүгэй диэн этиэххэ наада. Тааманаттан дьиэ кэргэн туруктаах буоларыгар анаан биһиги араас хайысхаларынан бу өйөбүллэри биллэрдибит. Та ол курдугуттан сүрүннэригэр тохсоон ааһар буллахха быйыл ыал буолар ыалларга саҥа ыал булар ыалларбытыгар он тыһынчылаах көмө хаччы көрөр булдубут. Та онтон быйыл саҥа бастакы оҕону төрөппүт ыалларбытыгар биһон тыһынчылаах үбү көрөр буллум. Так уонна уон оҕолоох уонна уонтан тахса оҕолоохторбутугар сүүс тыһынча үбү көрөр боллубут. Так уонна оҕо иитэ ылбыт ыалга бүйүн тыһынчылаах үбү көрөр боллубут. Онна эдер ыччаты тыа сиригэр олох сутар сыалтан кинилер дьиэ тутталларыгар анаан диэн 15 миллион суммалаах үбү көрдүбүт. Олус үчүгэй эбитти. Так, ону таһынан отаджа эти билен олорбут улахан сыана тахсыах курдук диэн оннуттан тас дойдуттан билигин атын продукталар товардар киирбэттэр. Олихантан бэбит тен дьиэ кэргэн экономикатын сайыннарыктаахпыт диэн сылтан дьоммутун өйүүр сылтан биһиги холобура түргенник үүнэр салаа ол эбэтэр сибиинньэ, куурусса аҕалан иитэллэригэр анаан диэн биһиги холобура тугун суолун ороскуотун улус бюджетиттэн үүнэбит диэн быһаарынылынныбыт. Та ону таһынан холобура сразу бартын төлөөбөт кайын төлөөбөт дьоннор бар буоллахтарына түөт ыйга дылы биһиги төлөбүрдэрин босхо туоҕа хуах бырыһаны хуах бугу хатан биэрэбит диэн оннук баһарынылынныбыт. Тағы оны таһынан холобура түөттен элбэх оҕолоох бу ыалларбытыгар киннер холобура бу оҕуруот таһынан дьарыктанар буллахтарына киннер тепилище ылалларыгар холобура ол орос хотун биһиги аңаарын уйунабыт. Тағы онна

биһиги этэн олоробут онон итиннэ нэһилиэк дьаһалталара бэйэлэр киириннэр эмиэ бу ханан тугунан дьарыктаныахтаахтарын бэйэлэрин ханаалан этэн итиннэ үлэлэһиэхтэрин наада махтал өссө биир олохтоох дьону долгутар ыйытык ол курдук олохтоох бэйэни халайыныыга хокуон уларыйыта киирээр турар маныхаттан быыбар хамыһыйата хайдах барарый уонна чуолаан онтон улуус баһылыгын хайдах талар буолабытый Оттон дьэ бу 130 пирис хокуонтан оннолоҕунан үлэлээн кэллибит. Ону гынан мантан дьэ олох сайдар, онон хокуон эмиэ сайдыахтаах диэн. Онтон ылан билигинтэн хокуоммут уларыйар барыла билигин дьүүлгэ сылдьар. Онуттан биһиги улуус депутаттарын депутаттарын кытары нэһилиэк баһылыктарын кытары итиннэми дьүүллэһэн турабыт. так Ил Түмэҥҥэ кытары дьүүллэһэн турабыт, Госдума депутаттарын кытары дьүүллэһэн олоробут, онтон бэйэбит бу полномочиябыт өттөлөрүгэр бэһэт бу үбүлээһиннээх буолуктаах дьэн эмиэ этиилэрбит оҥоттоон турабыт. Так онон дьэ элбэх киһини долгутар, холобура бу сүрүн уларыйыы улуус уонна нэһилиэктэр баһылыктарын талылларыгар буолар. Таонта нэһилиэктэр баһылыктарын талылларыгар бу кинилэр ананыахтаахтар диэн оннук билигин бу бары киирэн турар оннуттан кинилэр муниципальнай хулуспалаах дьон буолаллар онон онон туран территория уларыйыта диэн эмиэ улахан дьоннор долгуйаллар онон манна туох даҕаны территория уларыйбат оннуттан чопчулаан диэххэ наада та оннуттан бу улуус баһылыгын быыбарыгар эмиэ улахан элбэх ыйытыылар киирэллэр манныттан үс хайысхалаах диэн диэххэ наада ол курдук ити киирэн турар курдук бастакыта бу быыбарданан кэлбит курдук уопсай бары быыбардаһана уонна иккиһэ иккиһэ бу депутаттар оттулуруттан талааһын диэн уонна үсүһэ Ил Дархан бу этиитин анаабыт киһитэ да ону депутаттар куоластыахтаахтар диэн итинник онно тудя холобура быыбар буола түгэннээх буоллаҕын оттон Мин бу соторутааҕыта быыбардаммытым. Ол гынан баран ити окуон уларыйар буоллаҕына мен оттон быыбарамар эрдэ хос буолар буолан хаалар. Тағы онуттан бу быыбардаммыт кэмнэрбэр оттон бу жаң ыарыы дайан үчүөйдүк үлэлээбэти биттэҕана онуттан бу быыбардааччылар бар дьоммун эргэбэр программаныбын холуора кэпсээн манна элбэх хайысхаларга манна хайысхаларга үлэ ыытыахпыт диэн кинилэргэ эппиппин оттону толоруктаахпын диэн